New Kirby Superstar, only on SNES. Can your system handle it?
Heddiw, dwi am trafod y uh, DS. Uh, mae dy fi Nintendo DS a Nintendo 3DS. Um, Mae, mae dwi fi'n coch. Ond yn fwy pwysig, dwi am ddangos i chi hwn. So 208 mewn un. Dyna beth mae fe'n dweud. Ond oh, fi wedi clywed lot amdan nhw, a roedd ddim cweit yn siŵr, oedd, oedd gymaint o games, gemau dda ar hwn, o'n i bach fel, really, fi ddim cweit yn siŵr, oedd y Pokemons i gyd arnyn nhw, o Super Mario Bros, Mario and Luigi, chi'n gallu gweld nhw fyna. Um, o'n i just... O'n i'n meddwl am, am 13 punt 99 ceiniog, oedd e'n werth trio fe. Felly, chi'n chi rhoi'r um, rhoi e mewn y cefn fyna, a wedyn chi'n cael yr um, llun SpongeBob Atlantis SquarePants THQ. Okay. Um, chi'n gwasgu NDS. A wedyn dyma ni. Chi'n mynd trwy'r restr yna, neu, neu bydd rhaid i fi mynd bach yn agosach i chi gallu gweld yn glir. Dyma ni edrych ar y restr hirfaith yma.

New Super Mario Bros, Mario Kart, Super Mario 64, Mario Party DS, Mario and Luigi Partners in Time. Mae'r gemau yma yn gemau gwych. A os ti'n meddwl am yr arian na, so felly nes i brynu doi, achos o'n i'n fel, wel, mae yna gemau doi chwaraewyr fan, chwaraewr fan hyn. So os ni'n gallu chwarae fe, um, Ti'o, mae lot o gêmau yn dda. Fi 'di chwarae'r Cy- y Kirby Superstar, dou chwaraewr. Yym, un o ni ar y 3DS a'r llall ar y 2DS, a mae'r ma cartridges yma'n gweithio'n ffantastig. Felly, um, ie, yeah, o'n i jyst eisiau dangos i chi fe, achos um, dwi wedi cael profiad dda o ran rhain, dim problem o gwbl. Uh, Mae'r gemau'n gweithio'n perffaith. Um, mae mab fi hanner, wel, tri chwarter ffordd trwy Soul Silver a um, beth yw'r rai arall? Ie, yeah, White Dive yn credu. Sims, Dreamers... Gweld. Mae rai, byddwn ni ddim yn chwarae Nintendogs, ond tiod, mae digon yma. Chi, Rhythm Paradise, hoffi'r gêm na. Um, Lego Star Wars wastad yn poblogaidd. Llawer o hwyl. Lego Batman. Mae gemau Lego wastad yn uh, poblogaidd iawn gyda'r plant. A'r plant mawr. Uh, Transformers. Advance Wars, Dual Strike. Mae hwnna'n gêm tactegol dyddorol iawn. Metal Slug 7. Um, Smurfs Crash, Boom Bang. Mae rhai, um, tiod, mae'r gemau Crash yna probably ddim y gorau yn y gyfres, ond, ie. Yeah. Mae dal yn mynd, tiod. Ni'n bron yna nawr. Bom y man. Mae'n un arall. Phoenix Wright, Crude, Shrek Forever, Kung Fu Panda, FIFA. A dyna ni nôl. Dyna ni, yeah, soul silver, hard gold. Felly, chi'n meddwl am... Wel, ni just dangos i chi nawr, maen nhw'n gweithio, dyw e ddim yn... Uh... so, os ni'n pigo un nawr, Ie, yeah, mae... Wnaeth, wnaeth hwn torri diwrnod o'r blaen. Ond na'n problem gyda'r DS. Gweld fanna? Troi y fyny tipyn bach i chi.

oedd, oedd cael hwnna fel anreg, a, a gymaint o gêm yna, a, a mae fe'n obsessed â Pokemon to beth, a cael, no, oedd o just yn anhygoel. Felly, byddwn ni bendant yn dweud, mae'n gwerth yr arian, um, dyna'r link, ti'n nes i teipio mewn i eBay a nes i dalu 13.99 cael doi nhw, a oedd y ddoi, mae'r ddoi'n gweithio'n ffantastig, ond uh, ie, ti'od ma' ma'n bendant yn werth pob ceiniog a um, byddwn i'n dweud os chi'n cael cyfle a chi'n gallu ffeindio um, un o gwerthwyr ar eBay sydd gyda reviews dda a gyda adborth dda, ewch amdani achos um, Ie, yeah, maen nhw'n gret. A, a gyfer teithiau hir yn y car, neu os chi'n teithio tra mor, maen nhw'n arbed unrhyw cwrela. Felly, ie, yeah, dyna ni. O'n i jyst eisiau rannu hwnna gyda chi heddiw. Na i weld chi yn y fideo neu'r stream tro nesaf. Pob hwyl!